Mhux l-inqas it-tbegħid fiżiku u lockdown parzjali f'pajjiżna. Sabiex jiġġieldu s-sens ta' solitudni u dwejjaq li jakkumpanjaw dawn il-miżuri, bosta persuni daru lejn xi prattika kreattiva jew oħra, b'ħafna tfal ipenġu l-qawsalel fit-twieqi u b'bosta kbar jirreċtaw jew ikantaw. Fost l-aspetti kreattivi li kienu ta' wens għal bosta nies, ma nistgħux ma nsemmux il-letteratura u l-kitba kreattiva. Fuq inizjattiva tal-Għaqda tal-Malti Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, bosta nies tellgħu filmati jew ritratti tagħhom qed jaqraw, filwaqt li kittieba u organizzazzjonijiet kulturali, bħal Immanuel Mifsud u Inizjamed, organizzaw sessjonijiet ta' qari fuq l-internet. Imbagħad kellek min ta' għall-kitba, Ewlenija fosthom tal-poeżija. Ngħidu aħna Treverzara kiteb din il-poeżija ħelwa, li tilgħab bil-kelma pandemija. X'pandemonju, xi frattarija, x'paniku, x'biża' b'din il-pandemija. Tgħid tfaċċaw każi ta' din l-imxija, forsi fil-Panama u Pantellerija? Tgħid jista' jkollhom dal-virus fin, panda, pantera u pangolin? Tgħid panettone jkun jew talina, pane di Spanja jew xi panina? Smajt li biex dejjem innaqqsu d-dannu, nilbsu panċiera u penti tal-pannu. Mhuwiex l-għan tiegħi li ninkwetak, lanqas li nwerwrek u nallarmak. Imma isma' minni, id-den iċċekkjak kien ser tgħid jismek Pankrazju Panzavecchia? Poetessa oħra li qed tikteb ħafna f'dawn il-jiem ta' ġewwa, hija Simone Ingwanez, li b'ton aktar serju imma b'mużikalità li tgħaxxaq, fost l-oħrajn kitbet il-poeżija Djar. Issili jiem bilqiegħda wara l-ħġieġ. Wiċċhom daw id-djar jibqa' jħares lejja. Anki meta nidħol f'sotti u nissikka għajnejja. Qed nibda nilma' it-tikmix jinfirex fuq moħħhom għoli. Il-boros jinġemgħu taħt għajnejhom vojti. ħluqhom mixruba ssiġillati. Ħsibijiethom, hekk ma noqgħodx attenta, jibqgħu dieħla ġewwa mal-iċken nefħalaw tar-riħ. M'iniex ċerta humiex dellijiet jew ħirsa li kultant nilmaħ jirtogħdu, itertru, inkella u x'wiċċi għarwien fil-ħġieġ. Vuċi oħra li qed toffrilna għadd sabiħ ta' poeżiji hija dik ta' Adrian Grima, li qed jikteb sensiela ta' limerikki. Għalkemm dan il-ġeneru ta' poeżiji ġeneralment ikollu laqta umoristika, Adrian qed jirnexxielu juża l-limerikki sabiex jaqta' fil-laħam il-ħaj. Jagħtina tagħmiet tant meħtieġa, jew jurina faċċati pożittivi ta' din il-pandemija. Kif jagħmel fil-limerick taħrig. Flok storbju ta' magni u muturi, qalb siġar u pjanti u fjuri, jinstema' tpespis, ċaċrar u tfesfis, u l-ġwienaħ iħarrku l-kuluri. Nisperaw li intom ukoll qed issibu l-wens fil-qari. U min jaf, Forsi wkoll fil-kitba tal-poeżija u t-taqbiliet? Jekk hu l-każ, tiddejqux taqsmuhom ma' ħaddieħor. Il-kitba, speċjalment b'ilsienna, hija mod ieħor kif ningħaqdu aktar bejnietna u nsibu l-faraġ f'xulxin.